Helo, siwmai. Dwi yma heddiw i siarad am gemau torri'r garw. Nawr, dwi wedi gwneud cyflwyniadau ar gemau torri'r garw mewn sesiynau rhithiol, Ond heno dwi am neu cyflwyniad bach ar geme torri'r garw mewn neuadde neu wyneb i wyneb mewn neuadd ysgol neu ble bynnag mae gofyn i chi wneud geme gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion. Felly fel y fel chi'n weld o'r sgrin dwi'n siarad trwy laptop a dyma be dwi'n weld hefyd, dwi'n weld laptop gyda post-it notes gyda syniadau gwahanol a dyna sut dwi am eich arwain chi trwy rhai o'r geme dwi 'di defnyddio fel geme torri'r garw gyda pob math o fudiadau gwahanol ar draws Cymru. Felly, os ewn ni i'r gynta, sef llinelle. Nawr, y pwyslais yn y gemau yma yw fod dim angen lot o offer yna chi. Felly, os dychmygwch, da chi mewn stafell, criw o bobl yna, a mae rhain yn gemau, da chi'n defnyddio llinellau, felly roi pobl mewn llinell. Felly i ddechrau, y gêm gyntaf ydy llinell penblwydd. Felly y pwyslais fan hyn yw fod neb yn siarad, a be mae'n rhaid i'r bobl yn eich sesiwn chi wneud yw rhoi eu hunain mewn rhes mewn drefn penblwyddi y flwyddyn, felly o Ionawr hyd at Rhagfyr. Dim fesul oedran, ond pryd mae eu penblwydd nhw. Felly os mae rhywun yn Ionawr 31, neu'n mis Ionawr, maen nhw tua dechrau'r rhes, os mae rhywun yn Tachwedd neu Rhagfyr, maen nhw tua diwedd y rhes. Ond fel dwi'n y pwyslais fan hyn yw fod nhw ddim yn cael siarad gyda'i gilydd. Felly mae lot o gyfathrebu wyneb wrth wyneb, corfforol yn ddigwydd yn y gêm yna, a mae'n arbennig o dda. Chydig bach yn haws wedyn yw'r un taldra, a mae hwn yn un dda i ddechrau sesiwn, sef pawb yn rhes, a mae nhw trio roi ei mewn fesul taldra. Eto dim siarad, a mae hwn yn dda iawn eto am defnydd o arwyddion corfforol a sut mae pobl yn cyfathrebu gyda'i gilydd ond ddim trwy siarad. Maen nhw'n gemau arbennig o dda i wneud reit ar y dechrau. A mae'r nesaf falle, os da chi'n adnabod y grŵp yn dda, neu falle tu at, tu at ddiwedd y sesiwn pan mae pobl yn hapusach i drafod eu barn nhw. A gyda hyn, llinell barn dwi'n galw hwn. A beth yw hwn? Falle newch chi ddeud rhywbeth fel, dwi'n meddwl bydd Cymru'n curo Lloegr dydd Sadwrn yma. a ble mae pobl yn sefyll ar hyd y llinell barn fyma. Ar un pen y llinell yw bydd Cymru'n curo Lloegr yn hawdd. Ar y pen arall, falle Lloegr fydd yn curo Cymru, a chi'n weld ar hyd y llinell yna ble mae pobl yn sefyll ar hyd y llinell barn. Um, mae all hwnna mynd mewn i um, materion falle mwy dwys, ond falle fel un ysgafn lle da i gael i casglu barn bobl ifanc am rhywbeth fel, fel hynny. A mae'n gweithio'n arbennig o dda os da chi'n nabod y grŵp yn dda. Felly dyna'r gemau gyda llinellau o bobl. Felly nesa, mae cylchoedd. Felly, newn ni... Um, so, yn lle yn dweud llinell dro hyn, da ni'n defnyddio cylchoedd. Nawr, unig offer, falle, efallai, da chi eisiau defnyddio ar gyfer hwn, bydde cadeiriau. Ond eto, dim angen dim byd arall. Felly, gyda rhifau, dach chi'n gael eich criw chi i sefyll mewn cilch yn edrych mewn ar ei gilydd. A fan hyn, y nod yw fod nhw'n gorfod deud rhif o un i pe bynnag faint sy'n y grŵp. Os mae 15 yn y grŵp, maen nhw'n cyfrio un 15, ond mae rhaid pawb, pawb i rhaid deud eu rhif nhw yn eu tro. Ond os mae dau person yn deud rhif yr un amser, chi'n dechrau nôl ar un eto. Felly chi'n mynd, os mae 15 yn y grŵp, da chi'n mynd un, rwy'n arall dweud dau, rwy'n arall dweud tri. Ond, os mae dau person yn dweud rwy'n amser, chi'n dechrau eto, a mae'n ma anoddach na beth mae'n sowndio. Be chi'n gallu gwneud fyna yw, os da chi eisiau defnyddio cadeiriau, fod pawb yn eistedd lawr, a pan maen nhw'n deud y rhif, maen nhw'n sefyll hefyd. So, a mae'n ychydig bach o sym symudiadau fyna hefyd. Felly mae'n gêm eitha da, eto, reit ar dechrau'r sesiwn, i gael pobl yn edrych ar ei gilydd, A mae'n elfen gystadleuol hefyd i trio gael pobl i ddeud y rhif yn sydyn, a wnewch chi weld bydd pobl yn trio brysio reit ar y dechrau, ond be ydych chi eisiau trio wneud yw fod pawb yn y cylch yn deud eu rhif unwaith. A'r nesa yw cylch clyme, a mae hwn yn un, uh, mae'n lot fawr o hwyl, a mae'n ma bwysig bod y grŵp yn nabod ei gilydd yn dda iawn efo hwn, achos mae yna lot o um, dal dwylo a mestyn ar draws y grŵp. Felly gyda, um, gyda clyme, be chi'n ei wneud yw eto gawn nhw sefyll mewn cylch, ond maen nhw'n bod yn agos iawn i'w gilydd. A be mae'n rhaid, maen nhw'n rhoi eu llaw chwith nhw i'r canol a trio dal llaw chwith rhywun ar ochr arall y grŵp. So mae nhw ymestyn allan a dal llaw rhywun arall. Dych chi angen um, eil rif o grŵp fynd, so chen ni'n 10, 12, 14, rhywbeth fel yna. So dych chi'n rhoi ymestyn mewn a dych chi'n dal llaw chwith, llaw chwith a llaw chwith yn dal i gilydd. Wedyn, Mae rhaid i'r pobl rhoi eu llaw dde nhw mewn a dal llaw dde rhywun arall. Felly mae llaw chwith nhw'n dal llaw chwith rhywun arall a llaw dde yn dal llaw dde rhywun arall, gyferbyn â nhw. A be ymlaen mewn wedyn yw, yw trio gweithio'i ffordd nôl mewn i cylch gyflawn, achos fel maen nhw'n dechrau mestyn nôl a symud allan o'i o'u siâp nhw, bydden nhw'n sylweddoli mae 'na cw- clymau enfawr o gwmpas ei gilydd, a 'dyn nhw methu mynd nôl i'w cylch nhw heb i nhw gorfod camu dros ei gilydd, heb i nhw dad-wneud y clymau gwahanol, maen nhw'n dweud, trwy dal dwylo. Ac cofiwch, dydyn nhw ddim yn cael gadael fynd o'u dwylo. Felly maen nhw'n camu dros ei gilydd, maen nhw'n newid nôl, tan maen nhw wedi creu mynd nôl i'r cylch greiddiol trwy dal dwylo. Mae'n gêm arbennig o dda, a mae'n gallu cymryd lot o amser, ond y pwyslais eto yw ar cyfathrebu a pobl yn siarad gyda'i gilydd a trio cydweithio i gael nôl i'r cylch yn dal dwylo. Felly mae'r dau gym yna'n gweithio'n arbennig o dda. Nesa yw flip. Nawr mae flip yn digwydd mewn, um, da chi'n neud e mewn stafell eitha mawr, a'r offer chi angen yw dim ond blanced neu parachute mawr neu cynfas mawr. A be chi'n neud yw, os mae yna grŵp o deg Maen nhw'n sefyll ar ben un ochr y blanced, a nod y gêm yw, mae rhaid chi troi'r blanced rownd a mae di pawb sefyll ar ochr arall y blanced ar ddiwedd y gêm. Felly wrth i nhw troi'r blanced rownd, mae rhaid symud pobl o gwmpas i wneud yn siŵr dyn nhw ddim yn dod oddi ar y blanced. Felly ar hyd y gêm i gyd, maen nhw aros ar y blanced. A be mae'n rhaid i'r grŵp wneud gyda'i gilydd, gweithio fel tîm, Gei di trio troi y blanced reit rownd i'r ochr arall heb fod neb yn dod oddi ar y blanced. Eto, mae'n gêm arbennig o dda am gyfathrebu, gwaith tîm, a mae'n cymryd lot fawr o amser, a mae'n un dda i bobl dod i nabod ei gilydd, weld pwy sy'n arwain, pwy sy'n distaw, pwy sy'n gweithio'n dda gyda'i gilydd. Uh, a os da chi'n defnyddio blanced, mae parachutes yn dda ar gyfer grŵp mawr, neu os oes cynfas gyda chi sydd yn fawr, eto mae hwnna'n gweithio'n arbennig o dda. Felly dyna fflip. Nesa wedyn, um, mae, achos dwi wedi defnyddio post-it notes ar, gyfer, ar gyfer y cyflwynydd yma, gemau post-it notes. Chi siŵr o fod yn gyfarwydd ar hynny, ond yn amlwg, yr offer chi angen ydy just, dim ond rhywbeth fel post-its, a pensil, a beiro. A be mae rhaid i pobl wneud ydy um, gêm dyfalu pwy ydw i, felly mae rhaid i chi sgwennu enwau pobl enwog lawr a rhoi'r post-it notes a'r talcen rhwy'r arall. a bum rhaid ydych chi'n cedr o gwmpas y stafell yn gofyn cwestiwn i'ch gilydd yn trio dyfalu pwy ydych chi. A yn amlwg dim ond falle a cwestiynau ie neu na, oes, nag oes, ond wrth i chi mynd o gwmpas mae'n chi eisiau dyfalu pwy ydych chi, da chi newid hwnna wedyn i'r falle math o fwyd, so falle bydd y rhwy'n yn rhoi hot dog neu twrci, neu rywbeth fel 'na, ac eto dach chi'n cerdded o gwmpas yn trio dyfalu pa fath o fwyd ydych chi. Eto, mae'n un da ar gyfer symud o gwmpas, ar gyfer gael pobl i siarad gyda'i gilydd, sydd yn bwysig iawn. Uh, nesa, mae lluniau. Mae hwn yn um, gêm bach neis i wneud, falle gyda grŵp iau, ond yr offer chi angen ydy papur, pensil, beiro, falle clipfwrdd a cadeiriau. A be chi'n neud fan hyn yw cefn i gefn, ydych chi'n rhoi'r grŵp cefn i gefn, Ar un ochr, mae pawb sydd ar y cadeiriau ar y chwith, dwedwn ni, yn tynnu llun o rhywbeth, a wedyn, unwaith maen nhw wedi tynnu llun o rhywbeth, maen nhw disgrifio'r llun i person tu ôl nhw, a mae rhaid person na trio tynnu'r llun trwy'r llinellau. Dwi ddim yn cael deud, dwi wedi tynnu llun o ti, ond falle maen nhw'n deud, dwi wedi gwneud llun o sgwar a triongl ar y top, Mae yna sgwariau yn y canol, so mae chi, so maen nhw'n disgrifio'r llun i'r person arall. A mae'n arbennig o dda i weld eto sut mae pobl yn cyfathrebu gyda'i gilydd, a mae wastad yn dda ar y diwedd cymharu y llun gwreiddiol gyda be oedd y person wedi tynnu llun ohono hefyd. Mae o, eto, mae'n dda iawn am dangos gwaith, dangos cyfathrebu a cydweithio. So dyna lluniau. Nesa wedyn ydy rhywbeth yr enw Bingo Pobl. A mae hwn yn dda iawn gyda grŵp anferth o bobl. Dwi wedi gwneud hyn yn gwasanaethau ysgol, gyda chlybiau, uh, mewn theatrau yn cael pobl i symud, a mae hwn yn bwysig iawn i gael pobl i symud, yn wedi falle grwpiau sydd ddim yn nabod ei gilydd. Uh, felly, be chi'n ei fan hyn ydy, da chi'n rhoi cerdyn bingo, felly yr offer byddwch chi angen, byddwch chi angen chi'n gopio taflen fel chi'n gweld ar y sgrin fan hyn, a byddwch chi'n gofyn i bobl mynd o gwmpas a maen nhw'n sgwennu enw dan pob blwch er enghraifft gyda tri person sy'n bod i Ffrainc. Maen nhw'n trio ffeindio tri person sy'n bod i Ffrainc, gan bwysleisio fod dyn nhw ddim yn gallu rhoi'r un enw dwywaith. Felly fan hyn, maen nhw angen ffeindio pob ma-... So ma' hwn yn, falle ma' hwn yn grŵp fawr o bobl, a maen nhw angen mynd o gwmpas yn gofyn i bobl, ydych chi wedi bod i Ffrainc? Wyt ti'n hoffi bresych? Wyt ti'n hoffi coffi? A eto, fel i bwysleisio, ma' hwn yn dda iawn o ran cael pobl i siarad gyda pobl dydyn nhw ddim yn gyfarwydd gyda, falle mynd allan o'u grŵp arferol, uh, mewn gwasanaethau, mae'n gallu cymryd lot o amser, ond mae'n ein dda jyst i gael pobl i siarad, i symud, um, i ffeindio allan gwybodaeth yn pobl. A mae'n diddorol achos ma, os da chi'n edrych ar hwn, mae'n deud pethau fel tri person sy'n siarad mwy nag un iaith. Wel, efallai byddwn nhw ddim yn meddwl am defnyddio'r Gymraeg neu byddwn nhw ddim yn meddwl nhw siaradwyr Cymraeg neu gyda ddwy iaith. So ar ôl chi chi pwysleisio rai o'r ein ar ôl siarad, um, rhywbeth fel os da chi'n cael Coco Pops i frecwast, mae'n arwain mewn i sgwrs falle amdan bita'n iach, a be mae pobl yn gael i brecwast. Um, falle tri person sy'n gwylio round a round. Eto sgwrs fyna amdano um, pa fod o bethau. Da chi yn gwylio'r esbedrec. Uh, pimp person sy'n chwarae fferin, mae'n diddorol i ffeindio allan pwy yn eich grŵp chi falle sydd e gyda thalentau. Ar un ceddyr i ysgol, mae'n diddorol i weld yw falle faint o bobl sydd yn ceddyr i'r ysgol, neu dwi'n dal bos faint mor bell mae pobl yn byw o'ch ysgol neu o'r ysgol maen nhw'n mynychu. A mae'r un bresych yn eithaf diddorol i weld pwy sy'n hoffi bresych. Felly mae hwnna'n arbennig o dda. Mae angen bach o paratoi cyn, uh, ac yn amlwg mae angen i'r bobl ifanc gael fath o beiro neu pensel i mynd o gwmpas. Ond os da chi'n rhybuddio'r grŵp cyn fod nhw angen um, pensel neu beiro i gael cyfle i fynd o gwmpas, mae o'n gweithio'n arbennig o dda, ond eto mae angen bach amser gyda'r grŵp. Ond mae'r um, ma canlyniadau o wneud hwnna, gael pobl i siarad, o ffeindio allan mwy o wybodaeth am pobl, a y chwilfrydedd am bobl eraill, mae'n un dda iawn am cyfathrebu a mae'n gêm arbennig o dda i ddefnyddio gyda grwpiau mawr. A, a wedyn, yn ola ar fy mhost-it notes i yw'r gêm Would I Lie To You. Nawr, falle chi wedi weld hwn ar y teledu, ond mae hwn yn dda iawn eto, a mae'n well falle gyda um, grŵp o, um, gyda grŵp chi'n nabod yn dda, uh, a fyswn i yn fel, os, os chi sy'n arwain y sesiwn, fyswn i yn annog i chi um, falle arwain ar hwn eich hunain. Felly, falle byddwch chi'n dechrau trwy enghraifft i chi. E, da chi'n rhoi dau ffaith a un celwydd, neu dau gelwydd ac un ffaith. Mae fyny chi beth chi'n neud, a fyny, fyny i chi ffeindio allan, gofyn i'r bobl ifanc be maen nhw'n gofod ffeindio allan. Ond gyda, um, mae hwn i'n dda o ran, os da chi'n dweud, wel, dwi wedi pa pobl enwog da chi wedi cwrdd â, um, pethau sili sydd wedi digwydd yn eich bwyd da chi, a mae'n un diddorol, achos mae'n, eto, mae'n ffordd dda o gael y bobl i feddwl yn greadigol, Ond hefyd, da chi'n ffeindio allan amdan bywydau pobl trwy siarad amdan y pethau yma, trwy deud, um, ti'n mynd chi bod yn ofalus am rhaid pethau, am rhaid chi bod yn sensitif i pwy sy'n yn, pwy sy'n eich grŵp chi. Ond mae o'n ffordd dda o gael pobl i siarad, mae o'n ddoniol, da chi'n ffeindio allan gymaint o bethau am eich pobl ifanc chi. Um, ond hefyd, mae o'n ffordd o bobl yn ffeindio pethau allan amdano chi hefyd, fod chi'n hyd yn rhyw ffeithiau diddorol amdano eich hunain. Um, a nhw, so beth ydych chi'n neud, beth ydych chi'n dweud tri peth, dach chi'n esbonio fod ddau, ddau peth chi'n yn ffaith, un yn gelfydd, ac yn amlwg wedyn byddai pobl yn gofyn cwestiynau chi uh, amdan hynny. A um, fel dwi'n dweud, mae hwnna wedi gweithio'n arbennig o dda, yn wedi gyda rhai falle mwy eiddfed, gyda, um, gyda rhai iau, mae falle bach yn haws i ddeud os maen nhw'n dweud celwydd neu ddim, ond wrth i'r oedran mynd yn hun, a maen nhw'n mynd yn mwy greadigol, a mae falle maen nhw wedi cael mwy o brofiadau bywyd gwahanol, Yym, mae o'n yy yn un dda iawn i yym gael pobl yn siarad amdan materion gwahanol. Felly dyna yw fy nghyflwyniad i ar yym gemau torri'r garw gan ddefnyddio post-it notes ar y cyflwyniad. Felly yym pob lwc i chi os da chi yn arwain sesiwn gyda chriwiau gwahanol o bobl ifanc, newch chi mwynhau. Mae wastad yn lot o hwyl, ond mae'r gemau yna yn gemau sydd ddim angen lot o offer. Maen nhw'n lot fawr o hwyl, a pan dach chi yn, os mae rhywun yn gofyn i chi arwain sesiwn be bynnag yw, yw eich oedran chi, mae jyst yn bwysig gael plan B trwy'r amser. Felly falle byddwch chi'n neud gemau llinellau, a byddwn nhw ddim yn gweithio. So falle, oce, okay, na ni trio cylchoedd. Oce, okay, ddim hwnna, na ni trio hwn. Felly cofiwch, mae wastad angen plan B neu plan C os nad yw eich cynllun gwreiddiol chi'n gweithio. Um, a fyswn i yn pwysleisio hwnna, so felly mae yna lot fawr amrywiaeth yn y gem yna. A triwch nhw allan, Gyda'ch pobl ifanc chi. Pob lwc. Ta-ra!